Uriye Edemova, Aydın gecede. Ağır ketmenini toqtamadan köterip endire atqan Cevair, tosat-tosat gizliden tabelçi betke köz taşlarken, Barıp da, brigadir kelmegen olsa, bu yezıt daa nasıl ünerler kösterir edi, dep tüşündi. Soñ tarlağa kelir, yolaqlarnı topal ayağınen ölçer kibi adımlap çıqar, sarı tişlerini sıtıp külümsirer, Maşşalla, qızlar, bugün yahşı çalışqansıñız, der. Qapı kirden mışanba kibi olıp qalğan qalın defterini açar, Qarındaş unıñ ucuna ağzına qapıp tükürçikler, adamlarnıñ soyadlarına qarşı qıyış, haçlı-quçlu raqamlar yazar. Kene hoşnut alda külümsirer, yarın bundan da yahşı çalışıñız der. Bu yılmayuvlar artında ne qadar fenalıqlar bar, tatlı sözler aytqan til yılanıñki kibi zeerli ekenini Cevair yahşı añlay. O, daima qorqıp, saqınıp yürgen brigadir ise, aksine, Bugün eyi, adamlarnıñ işi ve yaşayışı içün babalarca qayğırğan adam olıp çıqtı. Bu küneş ziyası altında susqan tarla, keyflengen ösümlikler, ketmenlerini yolaq içinde qaldırıp, ne olğanını bilmek içün biri-biriniñ artından keleyatqan Hatice, Leyla, Şemsinur, episi Cevairniñ közleri ögünde toqtap qalğan kibi oldılar. O, tüşünceler deryasına ğarq olıp ketti. Nabican kibi yezitler mıtlaq yaşamaq, adamlarğa fenalıq yapmaq kereklermi? Ya böyleleri doğmasa, ösmese, yahşı adamlarnen beraber yaşamasa, olarnı raatsızlamasa dünya batacaqmı? Yoqsa olar dünyada adamlar çeşit türlü olğanını bildirmek içün yaşaylarmı? Dünyada yahşı adamlarnıñ qadirine olar olğanı içün yetilemı? Avgust aylarınıñ başlarında tarlalarda işler bayağı yengilleşti. Şu sebepten olsa kerek, reis vaqıt tapıp, Aranğa kele, anda yaşağan adamlarnıñ sağlığından haber ala. Bir kün Arannıñ ögünde eki-üç yüksek köpçekli araba peyda oldı. Çoqqa barmay, Aranğa reis kirdi ve Alime kibi üç-dört balalı qorantalarnı köydeki evlerge köçürmege kelgenini ayttı. Adları aytılğanlar arabalarğa minmege davrandılar. Alime üç yaş balanı ve olğanına köre ev eşyalarını alıp çıqqance, bazıları endi yolğa çıqqan ediler. Alimeniñ qorantası mingen araba çoq uzaq yol yürmedi. Lâkin olar barıp çıqqanda, Alimege berilmesi kerek olğan odaçıqqa Taibe kirgen edi. Em, onı andan kimse, atta reis bile çıqarıp olamadı. Men yarın qomşu köyden qart anamnı babamnı alıp kelecem, mından bir yaqqa çıqmam, dedi. Alimeniñ qorantası dört-beş küçük basıq evçikniñ ögündeki qamıştan örülip yapılğan yurtqa kirmege mecbur oldı. Endi bir aftadan berli mında yaşaylar. Cevairnen Enverniñ bu köçüvden haberleri yoq. Lâkin mında qışlamaq aqılğa yatacaq şey degil. Evçikniñ divarları çilter kibi ögrilgen. Bu evçiklerniñ birinde Abibulla ağanıñ qorantası yerleşti. Başqa yerden ev tapılmasa, qışta epimiz bizim odaçıqta yaşarmız, dep, Alimeniñ göñülini almağa tırıştı Azize. Üç bala onda, beş bala mende, o odaçıqqa on can sığar ekenmizmi? dep tüşündi Alime. Sığ-sığma, başıña tüşse, ne yapacaqsıñ? Taybi mında da öz adeti boyunca iş kördi. Qomşu köyde yaşağan ana-babasını ketirmege aşıqmadı. Er kün saba erte evçiginiñ qapusını kilitlep, qaydalarğadır ğayıp olıp kete. Aqşam, ortalıq qaranlıqlaşqan soñ qaytıp kele. Kimsege duydurmay, Evçigine kirip kete. Künlerniñ birinde o, Alimeniñ balaları içün qayğırğanını bildirdi. Sebzecilik brigadasında soğan, qavuç otarsıñ. Bazan ise, qavun, qarpuz çapalamaq kerek olur. Ondan soñ, aqşama işten qaytayatqanda bir quçaq ot alıp kelirsiñ, mında qomşu qartiyge bersek, o bizge suut, qatıq bere bile. Yurt içinde oturğan balalarğa baqıp aldı, Olar biri-birini baqarlar, bir şey olmaz, dedi ciddiy alda. Alime oña susqan alda baqtı. Bu qadınnıñ ne çarşenbesi var, ne de cuması, dep tüşündi. Daa yaqında o, Alimege berilgen odağa soquldı. Bala-çağanı tışta qaldırdı. Şimdi ise olar içün qayğara. Alimege iş tapqan. Eyilik yapmağa tırışa. Alime oña tüşünceli alda baqtı ve. Sağ ol, Taibe, dedi. Elbet, sebzecilik brigadasındaki bütün işlerini o yapa bile. Eki-üç kün keçken soñ Taibe Alimeniñ işlegen yerine bardı. Alimeniñ aşağı çoq baqqanından ve sıcaqtan qızarğan közlerine kerikken çeresine baqtı, terenden köküs keçirdi. Ne yapacaqsıñ? İş er yerde iştir. Bir ocaq balanı baqmaq qolay şey degil, dedi. Elindeki torbaçıqtan eki dane yumruq kibi balaban al yanaq tüksüz şeftali çıqardı. Ma, Alime, susağandırsıñ, aşa! Alimege acınğan adam kibi baqtı. Alime başındaki yavluğını çezdi, çeresiniñ terini sürtti, Taibeniñ tınç aq çeresine baqıp aldı, Sağ ol, Taibe, men susamadım, özüñ aşarsıñ, dedi. Mende daa var, bularnı saña verem, al, baş kütme, dedi. Şeftalilerni Alimeniñ eline zorlap tutturdı. Soñra ise yavluğını küneşten saqlamaq içün közlerine tüşürdi. Bu sıcaqqa nasıl dayanasıñ, yür anavı terekniñ taldasına barıp biraz oturayıq, dedi. Alime ne içündir qolaysızlandı, o yaqqa, bu yaqqa baqıp aldı. Men mında olğanda, kimseden qorqma, qomşu, dep, Alimeniñ elinden tutıp çekti. Olar özlerinden çoq uzaqta olmağan gür dallı terekniñ taldasına keçtiler. Taibe terenden nefes aldı. Bu sıcaqta yanıp ölmek bir şey degil, dep külümsiredi. Soñra birden ciddiyleşti. Er bir işniñ, zenaatınıñ öz sırı, öz incelikleri ola. Sen onı bilesiñmi? Alime onıñ ne demek istegenini añlamadı. Subetdeşine diqqatle baqtı. Alime, sen evge alıp ketken otnıñ içine bir şey qoyasıñmı, yoqmı? dedi. Alime yoq degen manada başını tersine salladı. Tezden qarlı-boranlı qış keleceginden haberiñ barmı? Beş bala, bir de özüñ. Mında bizlerni baqacaq hocalarımız yoq, özümiz davranmaq kerekmiz. Öz balalarıñnıñ qaydını özüñ çekmesen, olar kimge kerek? Qışta, suvuqta açlıq çekmek ne ekenini tasavur etesiñmi? Demiş, şeftali çıqarğan torbasından eki dane balaban qartop alıp, Alimege tutturdı. Bularnı aqşama işten qaytqanda otnıñ içine qoyarsıñ, em tek bularnı degil de, soğan da alırsıñ, dedi. Otnı qoltuğına qısıp kete ber, seni yolda toqtatacaq adam yoq. Yaşamağa bilmek kerek. Eki qartop şimdi bir şey degil, lâkin qışta olarnen eki künnı aqtarmaq mümkün, añladıñmı? Yerge qaş qaranlığı eneyim degende, bostanda çalışqan qadınlar, qoltuqları tübünde otları, turnalar kibi tizilip, zerdali ve alma bağçasını kesip keçken tar yolçıqnen kettiler. Bağçanıñ qaravulı, yüksek boylu, yalpaq burunlı, çevik areketli ateşkoz kişi, yol kenarında qart alma teregine arqasınen tayanğan alda turıp, sabırnen Tayaq yonmaqta. Kimsege qulaq asmay öz işinen meşğul kibi körünse de, tosat-tosat mañlayı tübünden yaqınlaşıp keleyatqan qadınlarğa baqıp ala. Alimeniñ mında çalışqanına bir afta oldı. Bu künler içinde qaravul kimseni toqtatıp, otnıñ içinde. Bir şey barmı, yoqmı, soramadı. Lâkin onı pek fena adam deyler. Eki-üç kün evelsi üyle maalinde bağçağa alma aşamağa kelgen eki oğlannı tutıp, yahşı köteklegen. Bu da yetmegen kibi, ellerini, ayaqlarını yipnen bağlap, dım yerge yuvarlatıp taşlağan. Üyleden aqşamğace anda tutqan. Umumen, qoluna tüşken adamnı qaşına-közüne baqmay, kötekley, serip qoya eken. Alime bu kişige yaqınlaşqanda yüregi sıq-sıq urıp başladı, tizleri qaltıradı. Güya qaravul Alimeniñ otu içindeki eki qartopnı kördi. Qadınnıñ tasavurında qartoplar pek iri olıp köründiler. Qaravul ise güya onıñ daa da yaqın kelmesini bekley. Alimeniñ başında biñ bir türlü tüşünce üymeleşti. Eñ soñkisi oña pek deşetli olıp köründi. Ellerimi artıma bağlap, meni bütün gece mında tutsa? Alime zor belânen qaravulnıñ yanından keçtim degende, birisi onıñ omuzına ağır elini qoydı. Qadın birden taş kesildi. Qoltuğındaki sarmaşlıq yerge tap etip tüşti. Siz kimsiñiz? Qaravul qadınnıñ közleri içine baqtı. Alime oña çevirildi, bir şeyler aytmaq istedi, lâkin tili qatıp qalğan edi. Bir sırağa tizilip keteyatqan qadınlarnıñ yarısı ögüde, öz yollarını devam etmekteler, yarısı ise Alimeden artta, toqtamağa mecbur oldılar. Episi qaravulğa qorqulu közlerinen baqıp turalar. Taibe körünmey. Orta boylu, sıcaqqanlı yaş bir qadın qaravulnıñ yanına kelip toqtadı. O ögde kete edimi, yoqsa eñ arttamı, Alime bunı añlap olamadı. Qadın elindeki otnı yerge bıraqtı. O qırımlı. Soñ ne olğan eken? dedi qatiyetle. Qaravul çırayını sıttı, bileginen qadınnıñ köksünden üytedi, Alimege baqtı. Men sizni tanımayım, qaydan keldiñiz? dedi sert davuşnen. Qırımlı olğanımnı ayttılar, adım Alime, demek istedi o, lâkin kişige bunıñ ne emiyeti bar? Qaydan ekeni böyle de körünip tura, adınıñ ise qaravul içün bir türlü emiyeti yoq. O, biznen çalışa, balaları çoq. Ketiñiz başımdan! Dep cekirdi kişi oña, otnı tepip kenarğa attırdı. Sıradaki qadınlarnıñ episi pısıp qaldılar. Alimeni qorçalayatqan qadın da sustı, lâkin körünişinden öyle de çoq ötü patlağanğa beñzemey edi. O Alimege baqtı, sen qorqma degen kibi bir közüni qımdı, yerinden qıbırdamadı. Qaravul bu qadınnen başqa çıqmaq mümkün olmağanını añlasa kerek, özüni oña qulaq asmağan kibi köstermege tırıştı, Demek, mında çalışasıñız, yañı adamsıñız, öyle ise yoluñız açıq, elinen Alimege, Kete beriñiz, degen manada işaret etti. Bazı adamlarnıñ içindeki tışında ola. Alime eger böylelerinden olğan ise, biraz keter-ketmez toqtar ve o dür qıyamet ağlap başlar edi. Şimdi böyle vaziyette edi. Lâkin o, aksine, sustı, teren tüşüncege daldı. Em onıñ tüşüngeni esaslı edi. Qaravul onı üç-dört künden berli saba işke ketken de, aqşam qayta yatqanda er defa köre edi. Lâkin bugün ne içün böyle yaptı? Bunıñnen ne demek istedi? Yoqsa, öz işinde ğayet saqt ve tecribeli adam olıp, Alimeniñ bugün eki balaban qartop alğanını duydımı? Öyle ise, ne içün otnıñ içini qazğalap baqmadı? Yoqsa, añlağanğa sürü senek saz demek istedimi? Körünüşinden o qadar kesik qulaq adamğa beñzemey. Külümsiremege, nezaketli olmağa tırışsa da, asılında adamnıñ közleri içine at hırsızı kibi baqa. Alime bu suallerge cevap tapıp olamadı. O bir şeyni yahşı añladı. Taibe aytqanı kibi, Qışqa mında bir şey azırlap olamaycaq. Ertesi künü Alime bir şey almadı. Evge qaytqanda qoltuğı tübünde ot bile yoq edi. Siz bugün çalışmadıñızmı yoqsa? Ot bile cıymağansıñız, Qorantalı adamğa böyle yürmek yaraşmay, dedi qaravul, Alimege qayğıruvçan nazarlar bıraqtı, kinayenen külümsiredi. Aqız, bu qadar da cennetli olmaq? dedi ertesi künü işte oña Taibe. Yoq, aqız, buña cennetli demeyler, açıqağızlıq deyler. Balalarnı da evde qapavlı tutasıñ demek mümkün. Çıqsalar, bir şeyler tapıp ketirirler dep qorqasıñ ğaliba. Böyle yapsañ, olarnı açtan öldürirsiñ. Seni cennetdegi ceennem de qabul etmez. Qorantanıñ bütün ağırlığını o qıznıñ omuzına yükleysiñ. Ebet, ebet, Cevahir, suret kibi qızın, çoqça kündelik yapayım, eki, üç kilo boğday yahut mısır boğday alırım, qardaşlarım aç qalmazlar, dep, bir putlıq ketmen tübünde belçigi qoptı. Sen mında ferişte kesilmek isteysiñ, meñim qızım anda özüni sıqmay, çalışmay aqıs raatlana demek mümkün. Kündeligi ise Cevayır mümkünden çoq. Buna baqmadan, yarın öbürsü kün onı mında tabelçi etip aldıracam. Ebet, balam içün qayğırmasam men nasıl ana ekenim? Qızımnıñ altı sınıf bilgisi var. Asılında iş unda degil, men balamnı raat etmek içün özümni suvğa, otqa atmaq azırım. Sen ise özüñe muqayt ol, mındaki eki-üç salpı etek qadın ögünde qaravul seni masqara etmesin. Taibe tolu vucudını titretip küldi. Yoq, bu masqaralıq degil, qorantañnı qorçalamaqtır. Sen bir şey añlamaysıñ, em añlamaq istemeysiñ, inatsıñ, yoq-yoq, açıqağızsıñ. Seniñ yapqanına bugün qaravul da şaşıp qaldı. Taibe Alimeniñ indemey turğanına açuvlandı, elini silkitti, onıñ yanından ketti. Alime Taibeniñ artından baqarken teren tüşüncege daldı. Ebet, Alime becerikli atık qadınlardan degil, bunı özü de bile. Lâkin ne qadar tırışsa da, Taibe kibi olamaz. Balası içün qayğırmağan ana barmı dünyada? Balalar içün o belki Taibeden de ziyade qayğıradır. Taibede bala bir dane, özü de yetişken qız. Alimede ise beş dane. Er birine ayrıca qayğıruv, yanaşuv kerek. Azaçıq yañılsa, balalarnı tapsañ al. Şimdi küz. Adamlarnıñ qapuları ögündeki pomidorları, qartopları, nohutları pişti. Yeşil örkenler, yapraqlar arasında iri-iri qıyarlar, Balalarğa meni al degen kibi baqalar. Mısırboğday qoçanları tamam çağında, olarnıñ taze, beyaz, sarı, qoñur püskülleri küneş şavlesi altında cilvelenip turalar. Bir dane çiginim qaytlıqnen qoparıp alsañ, kâfi. Lâkin olarnıñ saipleri bar. Alla köstermesin, bir danesine uzanğanını körseler, bitti. Köyniñ çetçiginde çöplük obasınıñ üstünde balalar biraz çalı-çırpı bıraqalar, ateş yaqalar. Taze mısır boğday qoçanını uzun telge saplay ve kübreli ateş içinde bulğalaylar. Mısır boğday daneleri çarsılday-çursulday patlay, nar kibi qızara. Balalar çivildeşeyler, qıyamet qoparalar. Elleri, betleri, ağızları küyele balalarnıñ közlerinde bahıt qığılçımları yıltıray. Olar qızışalar, evleri, bostanları olğanlar kene anda çapalar, ya olmağanları ne yapsın? Böyle vaqıtta olarnı toqtatmaq? Alime toqtata, Enverni, Kemalnı, Aliyini bu bahıttan mahrum ete, olarnı anda yibermey, evde tuta. Balalarım, hırsızlığınıñ büyügi, kiçigi olmay, onıñ soñu ise qapqandır, dey. Mında sürgün olunğanlar degil, yerli halq da zornen keçine. Em olarnıñ başına cenkten başqa ümütsizden bir belâ daa keldi. Mında yüzlernen, biñlernen aç, çıplaq, ağır cenk yıllarında faşist cızmaları altında azarlanğan, yorulğan, hasta adamlarnı ketirip töktüler. Olar mında kerekmi, yoqmı dep kimseden soramadılar. Köy köpeksiz olmay. Elbet, yerli halq içinde Nabican kibi bu ğarip adamlarnı horlamağa, namusına toqunmağa yahut bir qoçan içün balanı urıp öldürgen soyları da tapıla. Cevairniñ taliyi içün Alime Taibe kibi qayğarmaq istemey. Ne içün? Taibe, qarşısındaki adamnı yaş, qart, yahşı, yaman demey, Cilvelene bere, qızına da böyle olmağa ögrete. Özüniñ işini bitirmege tırışa. İş bitken soñ o adamnıñ Taybege de, qızına da keregi yoq. Lâkin o adamlarnıñ elinden daima böyle qolaylıqnen qurtulır ekenmi? Alimeniñ közleri ögünde qızı Cevahir peyda oldı. Bu yaş genç qız soñki vaqıtlarda çoq deñişti. Azdı, çırayı qaçıq. İşte çapadan degil de, daima nezaret altında bulunuvdan, aqaretten, aşalanuvdan yorula. Dülber közleri özleriniñ şenligini coydı, olar yorğun ve ğamlı baqalar. Sağlığı olsun, bu künler de keçip keter. Ne vermegen Alla, cenkten ağası, babası qaytıp kelse, o da insanlar sırasına kirer. Tabilçileri kibi olur-olmaz pezevenk onı aqaretlep olamaz. Qırımğa qaytırmız. Anda qaytıp, ömür öz yoluna mingen soñra, çekken bütün zorluqlarnı unutırmız, dedi Alime öz başını alahuda etken alda. Nasıl etsin de, anası bu qıymetli qızını öyle fena yezitlerden qorçalamasın? Bunıñ içün özüni suvğa da, ateşke de atmağa azır, lâkin Taibe kibi yapıp olamay. Onıñ yolundan ketmek mümkün degil. Yoq ise, temiz, pak qızını çamurğa bulğalaması mümkün.